Ianareo manambola efa tsy mily sy miaramila. Ianareo sakaizan'i Madagasikara. Isika Malagasy mpiray tanindrazana eto Frantsa sy aty ampitan-dranomasina, tompom-piray sy tompom-bady. Ny voalohan-teny dia fisaorana an'Andriamanitra Andriananahary fa noho ny fandaharany sy fandaminany dia tafahaona eto isika mianakavy androany. Ety am-piandohana, sady fombantsika Malagasy rahateo, raha handray fitenenana, dia miala tsiny aho amin'ny fahavotsako mandahatra sy ny amin'ny teny diso mety ambarako. Fialan-tsiny hono mantsy sady fangatahan-dalana ny teny no fanomezam-boninahitra. Fanarao itenenana. Koa manao azafady, manao azatsiny aho raha hivolana eto imasonareo. Manaraka izany, tonga tsy miarahaba hono naman'ny tezitra. Koa manolotra ny arahaba tompokolahy. Finaritra indrindra tompokovady. Arahaba voadinidinika sy akory voafantipantina no atolotra antsika rehetra. Fa tafahana samy mirana ka afaka hiara-paly eto anio. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy, miara-bako antsika rehetra mahatratra izao asaramanitra izao. Feno valo amby dimampolo taona tokoa ny niverenan'ny fahaleovantenan'ny firenentsika sy nijoroan'ny foloalindahy. Koa arabaina manokana ireo ao amin'ny foloalindahy. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga maro nifanotrona amin'izao fankalazana ny fitsingerenany ny niverenany fahaleovantena izao. Zava-dehibe loatra eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ity vanim-potoana ankalazantsika androany ity. Koa rariny sy hitsiny raha ahatsiarovana isan-taona izany. Mitodika manokana aminareo tanora aho fa tsy fadinointsika fa izao fahaleovantena iainantsika izao dia nosandaina aina, herim-po ary firaisankina. Koa enga anie ho afo tsy maty ao am-pontsika Malagasy ny fitiava tanindrazana. Ny fitiava tanindrazana ihany rahateo moa no lohahevitry ny fankalazana androany dia ny hoe fitiavan-tanindrazana sy filaminana antoky ny fampandrosoana ho isan-datan'i Madagasikara. Tompokolahy sy tompokovavy, voninahitra lehibe ho ahy amin'izao asaramanitra izao ny mampahatsiahy ny maha-sarobidy ny fiandrianam-pirenena. Fantatsika ny fahasahiranana misy eo amin'ny firenentsika. Samy mahaka ny toe-draharaha misy any an-toerana isika rehetra, na dia aty ampitan-dranomasina aza, amin'izao fandrosoan'ny teknolojia izao. Vaindohan-draharahan'ny governemanta ny fitoniana sy ny filamiana. Nanao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana hahatongavana amin'izany. Marihiko eto ny fahendren'i Andriamatoa Filoha Hajaina,

dia ny tsy hisian'ny krizy intsony izay manimba ny toekaretsika sy ny ara-tsosialy, izay noezahan'i Andriamatoa Soloarenina hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana, antony fananganana fotodrafitrasa fototra, maharitra ary mateza. Fantatsika ny ezaka efa natao sy mbola hatao amin'ny fanerena fanarenana ny firenentsika. Tsy mora izany. kanefa tsy atao arkivo fa raha hiara-miezaka mifanome tanana sy mitondra ny anjara birikiny ny tsirairay dia mety ho tratra haingana ny tanjona. Ny hahasoan'ny vahoaka no targetiko, ny tombontsoa ambon'ny firenena no tokony andrandraina. Manaraka izany, tao amin'ny fifidianana ity taona ity, nanao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana ankehitriny mba hanatontosana izany amin'ny fomba mangarahara, eken'ny rehetra, ahafahan'ny tsirairay mandray anjara antoky ny filaminana mandala ny demokrasia. Mitodika aminareo diaspora koa ny tena. Ny diaspora dia anisany andrandraina hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Manana anjara didy amin'izany fampandrosoana izany isika tsirairay ka aoka hifanome tanana isika Malagasy mifanohana ny mampandroso ny firenena ary tokony ho avin'ny firenentsika no banjinina. Nisy ny ezaka nataon'ny findram-panjakana manokana mahakasika ny diaspora, dia ny fanamorana ny fandraisan'andraikitra eo amin'ny firenena. Anisan'izany ny fikarakarana ny fihaonamben'ny diaspora malagasy eran-tany, izay nokarakarain'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny natao tany Madagasikara ny volana oktobra taona fito ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo. Mandritra io fihaonambe io dia nisy fifanakalozan-kevitra sy dinidinika maro izay niarahan'ny diaspora malagasy sy mpitondra fanjakana. Nivoitra tamin'izany fa manana andraikitra ary afaka mitondra anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena Ho an'i Madagasikara, isika diaspora, ary mbola mitohy izany fanentanana izany ankehitriny satria manomboka amin'ny volana jolay izao ary mandritra ny dimy volana dia hisy fanontaniana na questionnaire hapetraka amintsika diaspora aty ivelany. Voapetraka ao amin'ny tranonkala na site web ny Ambamady Paris point fr izany fanontaniana izany. mba ha mba hahafahana mitondra fanatsarana. Koa manainga sy mamporisika antsika rehetra mba handray anjara mavitrika ho fanehoana fanadihamiaina aty an-tany lavitra aza isika dia miverina lalandava ao amintsika ny fitiavan-tanindrazana. Izany no atao mba hahafahana manatsara ny politika nasionaly mikasika ny diaspora. Mbola mahakasika ny diaspora ihany koa dia amin'ny volana septambra ho avy izao hisy ny journée de Madagascar izay ankalazaina ao amin'ny Referma de L'Expo.

ato amin'ny masomboly Madagasikara. Misaotra ihany koa ny Repermad, Unesco sy ny Foyer Universitaire Malagasy Arago sy Cachan izay nahafoy fotoana nikarakara mba hanatanterahana izao fetintsika lehibe izao. Misaotra manokana koa ny tarika Antoko Telo izay tsy nisalasala namaly ny antso na dia avy lavitra aza. Avy any Bruxelles, tonga hanome voninahitra izao fetim-pirenena izao. Misaotra ihany koa an'i Madame Léa sy ireo musiciens izay tonga hanafahana ny lanonantsika androany. Eto am-pamaranana dia mirary fety sambatra sy mahafinaritra ho an'ny tsirairay amin'izao fankalazana. Ny fahavalo amby dimampolo taona mahazoan'i Madagasikara fahaleovantena izao. Enga anie hambinina amin'izay rehetra nisasarana ny isam-batan'olona, harovany ny Tsitoha, taolana velona, hiady amin'ny mpiharitra ny isam-baravarana. Tena velona anie ny fitiavan-tanindrazana.